Исәнмесез. Бүген 7 ноябрь 2025 ел. Менә э, күрсәтеп аласым килә. Шушы клапаннарны кожасын алыштырганда

И яңаларын кую процессын сезгә күрсәтмәкче булам. Кичә Татарстан кешеләре Конституция көнен билгеләп үттеләр. Узган Конституция көне белән Татарстанның Конституция көне, көне белән сезне котлыйм. Менә карап торыгыз. Монны ике рәтне инде мин алыштырдым. Ә түрдәгеләрен бармак белән кереп булмый. Ә монда сүтү өчен ярты көн сүтеп, ярты көн киридән җыярга кирәк. Бу дебют баяны. Дебют баяны. Вот шун күрсәтәм сезгә шушы түрдән ничек итеп алыштыру турында. Менә. Кулны әзрәк күтәреп куярга, наверное. Вот. Менә шушындый пинцет, пинцет башы кәкере. Аның белән матур гына итеп эләктердек пинцет белән. И әкрен генә этәбез. Нипельне. Нипельне алдан кистем инде мин. Берәр сантиметр озынлыкта нипель, э, велосипед нипеле. Балыкчылар да белә инде нипельне нәрсә икәнен. Һәр балыкчы балыкчы магазинында велосипед сату, ремонтлау кибетләрендә нипельне алып була. Мин бу юлы балыкчы кибетеннән алдым. Менә шушындай упаковка нипельне алдым. Аны мин матур гына итеп менә шулай бер сантиметр озынлыкта кисәм.

Кнопкага басабыз, күтәрәбез өчен. Шулай нипельне кертәбез. Сул кул белән кнопкага басып торам. Ә уң кул белән нипельне кертәм. Һәрбер нипельгә бер күп дигәндә 1 минут вакыт китә инде кертер өчен, кертеп, тигезләп куяр өчен. Күрәсез, матур итеп кертеп куйдым, кертеп куйдым. Вот, тагын дальше китәбез. вот. Кемгәдер бәлкем кирәк булыр, мин аны күрсәтәм инде үзебезнең татар милләтендә кешеләргә бәлкем кирәк булыр. Баян, гармун ремонтларында бу Нипельне часто, часто димим дә һәрвакыт алыштырырга кирәк. Вот. Шушыны алыштырмасаң, клапан тигез ятмый. Әле ул тигез яту караганда һәрвакыт әз генә кнопка үзгәр, э, бас, былай басылса, былай басылса, авыш тавыш килә. Шуның өчен клапаннар тигез ятсын өчен менә мондый нипель йомшак и эластичный булырга тиеш. Вот. Күреп торасыз, бу эшнең әллә ни авырлыгы юк. Берәндекләп шулай кигезеп чыгасы. И аннан соң инде күреп торасыз, монда мин клей итәргә куйдым. Хәзер клапаннарның клапаннарның э, кожасын, жаңа искеләрен уксуста тоттым төне буе. Э, чистарттым. Әле мин клапаннарга хәзер Э, ябештіріп шушы универсал клей белән кожаны вот балконда киптерергә куйдым күп дигәндә 2-3 сәгатьтә ул кибеп чыга аннан соң инде шушы нипельләргә берәндекләп тезеп чыгам вот и

Баян тагын бер 5-6 ел кимендә, 10 ел хуҗасына милләтебезгә матур татар көйләрен, башкорт көйләрен, гомумән матур көйләрне урыс илендәге төрле халыклар, урыс халыкларының матур, матур борынгыдан килгән көйләрен, яңа көйләрне э, башкарырга, җырчыларга, биючеләргә төрле көйләр Уйнап, күңелләрен күтәрергә, халыкка бәйрәм, халыкка хезмәт итәргә бу баян мөмкинлек бирәчәк. Бу баян бик матур баян, дебют баяны. Бу баян турында мин бик сөйләм, сөйли алмыйм инде. Аның тарихы Юпитер, Мәскәүдә Юпитер баянын чыгар, билгеле, данлыклы Юпитер баянын эшләүче завод, эшли инде бу баянны. Шуның өчен бу баянны классик э, баян дип әйтергә була, дебют баяны. Э, бүгенге э, вакытта да моны бу баянда бик яратып уйныйлар, бик кадерләп саклыйлар. Ну, ничек кенә сакласаң да, баян уйнаган чакта туза, Вот, э, клейләре, э, күнәйберләре, кожалары тибә, ката, ничек дип әйтим инде. Ну, э, вакыт үз эшен эшли. Гармунны бит өйдә дә уйнайсың, урамда да, сәхнәдә дә төрле һава торышы җылыдан салкынга чыгыла, салкыннан Салкыннан, билгеле инде, җылыга керелә. Шуның өчен Баян бик күп әйберләрне күрә. Вот. Бик күп күрә, аңа шуның вакытында профилактика кирәк, вакытында

Шуннан соң инде җыеп уйнап карарга була. Уйнап карагач, тавышның кайсы тавыш әйбәт, кайсы әзрәк бозык тавыш бирә, шул вакытта менә инде резонаторларны алып, матур гына итеп, һәрбер һәрбер тавышны тыңлап карап, һәрбер тавышны настрой итеп була.

резонаторларына урынына куеп, уйнап карамыйча, баянның тавышын кайдадыр ниндидер бозыгын белеп булмый. Рәхмәт, дуслар. Күңелләрегез күтәренке булсын.